Y'enkiamabundu rioka esecondary school ntore nomogoko ekiagera omonene otobwate tesiri oigure amasabo aito abana baito ase omwaka oyo mbakore amatemi buya igo twabwate abana barenge Arubaini na bawili, ntogogete ng'a Omonene natwanchire abana ikomi na bawili mbache bagende university. Omwana omotang'ani iga abwate B plain, abana mbaroo babwate B minus na C plus mbaroo, na abana b'omoerio igo babwate D plain. Igo togoakera Omonene mbuya mono egekoera oigure ekerero gieto ki'amatuko amange, at least ase engaki entang'ani y'amabundu nero yairire abana abwo bare abana kumi na wawili eyunivasiti, gekoera konyete okoira babere gose oyomo, na ngaki ende ntokoira.

We are very happy egekora omwaka oria twarure are igo twabwate 3.14. Nyasae kagotwanchera omwaka oyo emini yaito igo toayesetiri at 6.0. Eh, tigang'ire ribaga eri mbakera abalimu baito mbuya mono ase omokia babeka noa mono okobwaterana twabwaterana gati y'abalimu, abaibori, na the board of management, na mono Omokia oyio twabekerwa goetera ase omwalimu omonene Madam Joyce Bitutu, eki kiagerire twaikeire ekerengereri na ogosaba koria twabegete ase Omonene ng'a omwaka oyo naintwe tonyore abana ba isaine bakogenda eyunivasiti. Ase omwaka oyo bono grade ten ngocha ere abaibori Babwate abana bakora grade nine etokobasaba ng'a ki'amabundu nero noere batoe abana ekero torabwaterane kende nkeiyo kerabe egekong'u egekogera okobwaterana nakwo gokogera abana baito. Abana baito ekero tobwateranete nabo bagoeta buna nabaria bande bare ase esukuru ende yonsi ase ense yaito ya Kenya. Ase onsi etogoakera Omonene mbuya mono ekogera omoerio oye amasabo konya tokorwa twaa oyaigure, naende togoteba ng'a ntogenderere kobwaterana egere amatokeo y'esukuru yaito ya kiamabundu agenderere koba amaya. Ekomi tintwabwaterana sana, ntwatema kobarangeria abaibori, kobatebia biria bionsi bitwaganetie, na mono abanoa esukuru yaito ere Day School. Abaibori nabarabwo bakerwa gotoa abana egekoera, abana naba engaki ende challenges babwate korwa nka nabo okonyora amatuko ande bana mbari goikerana esukuru lakini ecomiting yesukuru ase oborai bwa Father Lawrence Nyaanga mbabwatesia abarimu bakabwaterana nabaibori goikerania biri bionsi pi biagera amatokeo yomwaka oyo akaba amaya. Omochumbe otokonyire ase amatuko amange, one. Abana bagocha esukuru eye abange barabwo ebakorwa ebackground ya okonyora ogoke, goetera ase chibasari chikorwa ase omochumbe. Naende tiga ng'ire ribaga eri komoakera mbuya mono, abana abange bare konyora bare nka ase eng'encho ya ogotanyora efees, mbatoke esukuru egere okoba nka kwabo gogakea Bakaba esukuru amatuko amange, eki kiagerire ogokora kwabo kwanyarekanete gokaba okuya. Inche buna omonyakerogo bwa Alimashauri ya Shule ya Kiamabundu ngoakabia ase engencho ng'a abana mbaro nane iga babwate direct entry gochia University, teraba bo korwa chingaki chiaetire, naende eke iga kiaba ase engencho yokobwatanana kw'abalimu amo nabaibori na abana abanyene nekamati y'esukuru, ekiagera abaibori bagakwanerwa ebirasi ao abagokwanerwa ase ebirasi, na baria ba form four bagakwanerwa. Nanene gotebigwa ng'a bakore omokia mono korora ng'a abana babo bachire esukuru batari komocha. Igo ng'a nonye nabana baratoke bare inse ya D plus, abwo nabo egotong'ana abana baria batare goicha esukuru. Igo togosaba ng'a. Naende bono abatobwate bare Form Three na Form Four, togosaba babekwe omokia kegima nabaibori nabarabwo b'esukuru eyio banyare kobwaterana nabarimu, ng'a nonya ekero omwana atari gocha esukuru omoibori nabo agocha atebe ng'a keki anto aboreti nonya nsemo ya administration. Abagaambi, Abana batebiwe ng'a bande bonsi bagotoka bare nka, bagende chisukuru basome. Igo naende togosaba ng'a ase omwaka oo twachakire nkobasabera ebisio. nase omwalimu oito omonene, mokonyi oye, deputy principal. Kobwaterana ase egasi engiya ekianani gochia konyora tore oo nabana baria bekerasi ya ikomi, senior school. Ase igo tokoboria abaibori bonsi baetane ne chisukuru tobwate batoma abana gocha barorire ng'a esukuru eye iga nebwate enchera y'emeera imoke naende egenderere kore buya kegima ase engencho y'okobwaterana okwo kwabeire naende koenderere koboa. Acha tei okoimokia omwana omonto aire aare aare natobwate esukuru. Sukuru ere ang'e. Tobwenerete gosiira, erio esukuru eyio egenderere buya abwo gesemi, naende ntomanyete ng'a abana ngokonywa bare mono, bagosomerwa emisa baigwe eng'ana ya Nyasae rimo ase eweek. Igo naki neki nkwagacha kera embuya abana ebe engiya. Teba ng'a nabana bare emekora, baria korende abana bechogete, abana nibakore esukuru bagendererechwe bosio, Twaribwate buya ogosaba gwaito nkorigia okobwatana nokuya kobe na ntogwa kera buya eministry ya Education nero ase chibe ebikorwa chibesa chichiganeire nabo chibasari chichiaruerwe chiaruirwe ne county government yaito na omo mca ebi bionsi iga tokobibeka ase omonene na goteba ng'a tobwaterane twensi egere esukuru eyio egenderere naende tokoboria obokonyi nonya korwa ase abanto tobwate bare abarai omobunge ensemo ya toteba Nyaribarichache, nere ase emeremo eria nose abekire okoboko kwaye emenanto ogosaba abeke egere, na onye nensemo y'ebirasi mbigwente kwagachwe, ase aiga abwate oboremo oboke, na ase oboremo oboke togwente bono twagache gochia igoro. Igo ng'a nonya ebiria twarikire twaboririe obokonyi korwa ase eministry, tunaomba ili wizara ya elimu kupitia kwa waziri wetu ili isaidie shule hiyo katika mambo ya ujenzi.